maka makawiga mbudzi musoro wembudzi musoro wembudzi etu kuisa mucoffin totenda zviriko here izvozvo e zviriko ne hello guys welcome back to my channel knows media tv kana first time yaukuya pano please subscribe comment share like

mugofanana navamwe vakadzi mapanzwisisa ka Amen.
Eh, ndichakunamatirai mugofanana navamwe ndifanane ndamanya mafazi kune mashura ari kumusha kwenyu ndaona guva risina munhu chii ichi guva risina munhu iri zvakaitika profeti ndezvekuti ndine hanzvadzi yangu muteedzeri wangu akabuda kwachiti ndakumboendawo kusouth kunotsvaga basa saka kubvira 2015 hatisati amuwana saka dedi vangu inini vakabudawo vakaenda kune imwe n'anga oya vakaenda vakanzi akatoshayika saka kushaika kwaakaita imi chikuudzai hama sezvo munhu uyu anga ane mudzimai munoramba makasungirira mudzimai uyu mwana mudiki motenga mbudzi nekofini momuchema mosunungura mudzimai wake uyo akwanise kuenda kumusha kwake
television mandipa kuseka kuhleka kodwa haleluya maka makawiga mbudzi musoro wembudzi musoro wembudzi etu kuisa mucoffin totenda zviriko here izvozvo e eh? zviriko ne makambozvionawo egai tinzwa ava ava
munhu anoti akatsakatika Ehe. kana kuti pamwe ku- a- a- atsakatika mune hembe yake ehe munotora musoro wembudzi waari kutaura iwoyo nehembe yake momuchema mo- moviga nekuti for example pane vanhu vaya vakatakurwa kucyclone idai vaya ehe maane chokwadi chekuti mutumbi wehama yedu hatichakwanisi kuuwana alright asi munofanira kuti munhu iyeye mumucheme pawanikwe guva rake saka munotora hembe yake moita zvavataura modi moviga amen chazvinoitwa ndechekuti let's say munhu ashaika ari munzvimbo isiri yake anoradzikwa then kana aradzikwa munotora jecha paguva rake kana matora jecha paguva rake munorisanganisa nemusoro wombudzi moisa mukofi moviga kumusha kwake orit Amen church. E, mukaita hama yenyu inenge yafira kure zvichida kunze kwenyika kana paita dambudziko remacyclone iwayo kana kuti mukamushaya munotora nhumbi dzake mouraya mbudzi kumusha kunzvimbo yamunenge da kumuvigira motora musoro wembudzi moutawo kutochema unenge wakamirira Iwo musoro wembudzi yoonekwa wakamirira iye munhu wacho wamukashaya kana kuti akafira kunyika dziri kure ndo zvatinoziva ameni pakuviga pamusoro wembudzi zvinodhipenda kuti afa munhukadzi here kana kuti munhurume kana ari munhurume munotsvaga mbudzi yechigotora chiya ndo chinochekwa musoro motochemawo chaizvo makaisa mubhokisi nenhumbi dzake dzingava mbiri nebhurukwa ne motorara muchichema muchiimba kana madero munochengetedza munhu uya ndizvo zvepakurova guva munotongoenda paguva iroro munorova guva kana ari munhurume munhu wokadzi munotorawo mbudzi yechi yechi inobereka iya mai ndo yamunochekawo moita saizvozvo zvapera ameni inini ndakanzwa kuti Let's say une hama yako yafa tiri muno muHarare sezvatakaita izvozvi soka toshaya ma tomuviga muno muHarare tozo let's say mozowana mari yekuti makuda kunomuviga kumusha munongotora ivhu nemusoro wembudzi iwoyo monochema patsva momuviga panzvimbo yamunenge makuda imimi Amen church. Amen church. Eh, ini mazwiro andinoti kana manzwiro andakaita kuti musati ma kana kutoti munhu afira kana kuSouth Africa kana munhu iye afira mada kana kuti muno mara muda kutakura munhu vika kumusha musati matora motanga matotaura kuti taasi taakukutora Kubva pano kuti tiende newo kumusha tinokuviga kumusha. Hamungotora chete musina kuita sei musina kutaura. Munofanirwa kutomukupira taakukutora nhasi taakuenda newe kuti tinoviga kumusha. Muchitaura paguva ipapo. Masvika kumusha iko mosikotaura kuti nhasi tauya pano ndopamusha paro patauya newe taakunokuviga. ndo maziviro andineta kuti mafani fambira zvavange zvichiitwa se musoro wombudzi kuti nhasi takuviga musa musoro wombudzi nembatya yake moisa momo zvitakura mwe nomita se moshiro muviga yenyu orit hausati waona hausati wadii usati waona saka kunoitika zvakawanda pasi pano naika kwenzakalo kunenge emhlabeni nasati ndambozvinzwa wakusati wazvinzwa wosimudzai maoko seni toni avake vakuza oh, phakamisa saka chechi yese hatisati tambozvinzwawo ka izvi Ko ichi chimuviri chinozoenda kupi ichi? Inoitwa sei nyama yacho? Inodyiwa inoitwa sei? Azve zvatoo zvevakuri zvese vana adiki watizonatso zvicherechedzwa. Wa hamuna kuziva kuti yakafambiswa sei? Eh. Alright, takangana wakubvunza vaya vanga vachitaura kuti nyama yacho inofamba sei handiti? Zvinhu zvinoda Mwari mwana wamai. zvinhu zvinoda mwari ezinye zifuna umlimi upenyu hunoda ani impilo ifuna umlimi
saka baba wari kutoti munhu akafa tese mhuri yese tiri kungoti muri kuti ko hembe dzake dzakaenda kupi takatogova orit ozi zvatovharana
yeme your brother your brother is not dead
mukurevesere prophet muri kurevesere zvamuri kutaura
is not dead sure haana kufa ari kupi
haana kufa Muri kurevesa here profeti kana kuti muda kungondinzwawo? Sure.
Ndiri nherera. Mna ngiyintandane. Ndakasiwa ndiri grade 6 nababa namai. Nachiwa ngu grade 6 labazali. So ndinoziva kuti rufu runorwadza sei. Ngiyakwazi ukuthi imfi ibuhlungu njani. Handizokwanisa kutamba norufu.

asvika kusouth africa pane paipi paipi yakatemwa inoburitsa mafuta paipi inofambisa chii mafuta emota yaya saka pane painocherwa so vanhu wotema wopota vachitora mafuta nepapi naipapo saka kambani yacho iyoyo iyo yakazozviziva kuti kune kuri kubiwa chii zuva rekuenda kunoreidwa Kutura kutsvaga vanhu vari kupota vachiba mafuta apa. Hanzvadzi yako anga apinzwawo muchitima chipi? Chekunzi handei kune kwatiri kuita chi? Mari. Pane company inoita zvemafuta ine mapipe, mazuva mapipe mahombe aya. Saka kune vanhu vanoziva kuti patikachera apa pasi apa pane chi? Pane pipe iri kufamba nechi saka vanobva vaitema. yodurura mafuta iwo wotora mafuta aya vachinodini vachinotengesa saka hanzvadzi yako akanosungwa ari papi ari ipapo zvekuti mukaenda kuvanhu vanoita zvevasungwa kusouth africa mukanomutsvagirwa munomuwana Akatopiwa makore ekupika ari kupedza kupika muna 2024 muna May. Saka endai munotorana mumboenda kuSouth Africa motsvaga department inoita nezvevasungwa mobva mamutsvaga. Mapanzwisisa ka? E, asi manje kana muchienda muchinomutsvaga manje hanzvadzi yako akachinja zita wapanzwisisa ka eh. zita raakasungwa naro harisi zita rekuberekwa naro wapanzwisisa ka ndikuzvinzwa hanti anonzi deniva ka eh. harisi zita rira ukasvika uchiti kutsvaga deniva amumuwani ukasvika mbiti kutsvaga chii hamumuwane saka kana moenda munoti tiri kutsvaga ivin nkululeko endai munotsvaga ani ivin nkululeko kumusha kwake hakusi kuzimbabwe iye kumusha kwake kulimpopo ivin nkululeko kumusha kwake ndekupi
ndekulimpopo ndo madetails ari kupi ari ikoko N'anga iri kunzi yakagara mazuva anoda kunowawarira masvondo matatu pamba penyu handiti? Chokwadi.
Ichiti iri kugadzira gadzira matare. Ichokwadi.
Right.
Payakagara masvondo aya kana mazuva anowarira kumasvondo matatu Mwari ari kuti n'anga yakanga yaakufambidzana nomukadzi womukoma wako. Ah. Mapanzwisisa ka? kutaura kwandiri kutoita nhasi uku kutaura kwandiri kutoita nhasi uku mukadzi womukoma wako ane mwana nen'anga iyi ah.